Acu s lḥisab-nwen lehdur ilezmen, la akked imeslayen inefɛen? Yeɛni wid yettilin am tamemt d tteffaḥ n ddheb, ɛni yettwafen imeslayen am igi deg ddunit? Ḥsiset! Yiwet tikkelt, iɛdawen n Sidna Ɛisa ceggɛen lɛasker ad t-rren ɣer lḥebs imi ur ḥemmlen ara ayen i yesseḥfeḍ i lɣaci n medden. Lɛesker-nni ruḥen, bedden gar lɣaci-nni, ḥessisen ula d nutni imeslayen is i kra lweqt. S leɛqel uɣalen ɣer leḥkem s lewhama, nnan-as, Deg leɛmer i ihedder bunadem am bunadem-agi. Acu d-inna ɛni? Iyyaw ad nmeyyez ula d nukni imeslayen n win ittusman d awal Rebbi neɣ Kalimat Llah. Inna-d, nekkini d tafat, win iyi-tebɛen ur yelḥu ara di ṭṭlam, lameɛna ad yesɛu tafat d tudert. Yella yiwen umɣar yeḥkan lmital-agi, inna-d, Lenbiya irkul llan am agur. Agur yettak tiziri deg yiḍ. D lenbiya i d-iwwin tafat n Rebbi ɣer ṭṭlam n ddunit-agi. Mkul nnbi ittemcabi ɣer lehlal. Netta ad yecɛaceɛ aktar bu aktar deg ddunit armi idewwer kra ad ineqqes, ad immet. Lameɛna, ur ttagad, ad t-itbeɛ wagur nniḍen akken isellem beyya, wa itbeɛ wa. Yiwen ad ixebber awal-is i ddunit dɣa ad immet, iwakken ara yeǧǧ amkan i wayeḍ i t-itebɛen. Mkul lǧens yesɛa tafat-is sɣur Ṛebbi. Diyan n ddunit llan am tafat n tcemmaɛt neɣ am tin n wayyur. Lameɛna, anwa i yebɣan tafat-nsen mi ara d-icerq yiṭij? Yenna-d Sidna Ɛisa nekkini d tafat n ddunit. Netta d tafat n lḥeqq n Ṛebbi. Ɛni ad tneqqes tafat n yiṭij? Xaṭi, tafat n yiṭij ur tezmir ara ad tenqes, d tafat yettfeǧǧiǧen tmura merra n ddunit. Iṭij d lmithal n Sidna Ɛisa ittaken tafat-is i mkul tmurt, mkul umexluq deg ddunit, ama d argaz ama d tameṭṭut. Inadiɣ n Sidna Ɛisa nekkini d abrid, d tidet, d tudert. Lembya irkul usan-d ad aɣ-mlen abrid ɣer Ṛebbi, qqaren, Ataya abrid n Ṛebbi, xedmet akka d wakka, tebɛet lumuṛ dɣa ad tawḍem. Lameɛna yenna-d Sidna Ɛisa, d nekkini kan ay d abrid, tebɛet-iyi. Yella yiwen uqcic ameẓyan, yeɛreq-as ubrid deg temdint meqqrant. Netta d abeṛṛani si tmurt nniḍen, ur yessin ara ad yessefhem iman-is s tameslayt n tmurt-nni anida i yuffa iman-is. Yenna-as yiwen, Ruḥ, tebɛ abrid-agi zdat-k, dɣa ad tawḍeḍ ɣer teḥnut lflani. Ɛeddi ɣer uzelmaḍ-ik, ddu cweyya armi tewweḍ-d ɣer tnuqlet, Imiren ddu deg ubrid ilan ɣer uyeffus-ik ad tafeḍ taqenṭart, zegger-itt, imiren ad tafeḍ yiwen uzniq, tebɛa-it armi, armi, armi aqcic-nni yebda ad yettru. Ulama yessefhem-as swaswa abrid i s-ilaqen, argaz-nni, aqcic-nni yulwa, yugad ad yeddu weḥd-s. S leɛqel, iɛedda wayeḍ. Ilan si taddart n uqcic-nni, iḥun fell-as, yeddem-it s ufus-is, yedda yid-s deg ubrid armi yeɛya. Imiren yerfed-it deg yiɣallen-is, ibibb-it armi d axxam. Argaz amezwaru imla-as ubrid lɛali i uqcic, lameɛna wis sin yuɣal iman-is d abrid i t-yessawḍen ɣer uxxam-is. Sidna Ɛisa yenna-d,

Acu tɣilem kunwi ɣef imeslayen am igi? Ḥsiset. Ila yun urgaz isɛan sin warraw-is, ameẓyan ina-yas i baba-s, A baba, efk-iyi amur-iw, bwaylek, i d-iṣaḥen. A baba-tsen, ifreq-asen ayla-s. Deffir kra n wussan, ameẓyan ijmeɛ irkul amur-is, iruḥ ɣer tmurt ibeɛden anida iḍegger ayla-s deg lfesad. Mi t-yerẓa irkul, yeɣli-d laẓ ameqqran di tmurt-nni, ula d netta iḥḥu s ccer. Dɣa iruḥ ad ixdem ɣer yiwen n yinezdaɣ n tmurt i t-iceggɛen ɣer lmeluk-is, ad ikes ilfan. Ibɣa nezzeh ad iṣerwu iman-is s uxerrub-nni itetten ilfan, lameɛna ula yiwen ur as-d-ifki. Imi d-yuɣal deg leɛqel-is, yenna, Acḥal imesḍujer i lan ɣur baba, sɛan aɣrum s ṭṭaqa, Ma d nekkini, dagi mmuteɣ di ccer. Ad kkreɣ, ad ruḥeɣ ɣer baba, ad as-iniɣ, A baba, ḥewṣeɣ Ṛebbi, ɛusseɣ-ak, ur uklaleɣ ara ad iyi-semmin d mmi-k. Err-iyi am yiwen n yimes tujaṛ-ik. Dɣa yekker, ixdem akkenni i d-inna, yuɣal ɣer baba-s, inna-yas ayen yellan deg wul-is. Akken i t-mazal ibeɛɛed, iwala-t baba-s, iččur s lḥenna fell-as, yuzzel ɣur-s, yeddem-it deg yiɣallen-is, yessuden-it. Baba-s inna-yas i iqeddacen-is, Awit-d tajellabt ifazen, selset-as-tt. Uqbet-as taxdemt i uḍad-is d isebbaḍen f iḍarren-is, awit-d agenduz iqewwan, zlut-tt. A nečč, a nefraḥ, imi ataya mmi agi yemmuten yuɣal-d ɣer lḥi, iruḥ, lmeɛna ittwaf. Dɣa bdan ferḥen. Akka gni i d-inna Sidna Ɛisa, igla lefraḥ gi gni ɣef yiwen umednub yendmen, wala ɣef tesɛa u tesɛin iḥesben ur ḥwaǧen ara tuba. Imken llan wid iḥessisen iḍ-agi, iḥesben s lḥisab n ddunit belli ur ḥwaǧen ara tuba. Amek ara s-ǧawbem i Sidna Ɛisa ma iɛreḍ-iken ad d-tasem ɣur-s iwakken ara tafem tafat d abrid ittawin ɣer Ṛebbi?

Lefraḥ d akked lehna deg wul-is. Acu tɣilem a leḥbab ɣef imeslayen-agi n lɛaǧeb? D tidet ulac yiwen nniḍen iheḍren akken yehḍer netta. Ulac win yettemcabin ɣer Sidna Ɛisa, ama deg ddunit ama deg lǧennet. Yezmer yiḍ-agi ad yuɣal d ameslek i kul win i iḥessisen.

Lenbiya irkul sɛan ismawen imechhuren i aɣ-yesfehmen lmɛacra i sɛan nutni d Ṛebbi. Ɛla temtil, Sidna Ibrahim ittusemma Xalil Allah. Sidna Musa semman-as Kalim Allah. Ila yiwen nniḍen ittusemman Ruḥ Allah, d wayeḍ qqaren-as Ḥbib Allah. Tura, nnuba-agi tettusemma mkul yiwen s lḥisab-is. Ihi, s lḥisab nwen, acu yeɛzizen i bunadem, d ṛuḥ-is neɣ d aḥbib-is? Ula yiwen ur yezmir ad inekkeṛ belli bunadem iḥemmel ṛṛuḥ-is neɣ iman-is akteṛ i iḥemmel gma-s. Sidna Ɛisa yettusemma Ṛuḥ Llah. Deg Inǧil, neqqar amek Ṛebbi inalef Sidna Ɛisa, Wagi d mmi ameɛzuz ɣef rriɣ irkul lmaḥiba-w, smeḥset-as. Ṛju. ad awen-ssutreɣ kra tikkelt nniḍen. S lḥisab-nwen, anwa i iḥemmel axir bunadem, ṛṛuḥ-is neɣ mmi-s? Anɛam, d mmi-s i iḥemmel am tiṭ-is, a lxaṭer ikka-d seg uẓar-is. Ṛebbi isemma-yas i Sidna Ɛisa d mmi-s i wakken ara fehmen at ddunit lxilaf ilan gar-as d lenbeyya. Ad tinim ɛni ur ikeffer ara win iqqaren Sidna Ɛisa d mmi-s Ṛebbi? Kunwi sɛan arrac. Kečč ilan d baba-s, yiwen uqcic iɛzizen nezzeh fell-ak. Ɛni ur tferḥeḍ ara mi qqaren fell-as aqcic-agi d lmithal n baba-s? Ataya lmeɛna n yisem-agi n Mmi-s Rebbi. Sidna Ɛisa d lmithal n Rebbi i yella, yettusemma Amanuil, yeɛni Rebbi yid-neɣ. Ula yiwen ur yeẓri Rebbi, Mmi-s lwaḥid, win ilan deg yirebbi n baba-s, d netta i aɣ-t-isfehmen. Win yeẓran Sidna Ɛisa yefhem axir amek ila Rebbi, alxaṭer Sidna Ɛisa d lmithal-is. Aqcic yezmer ad ibedd deg ddunit deg umkan n baba-s, ad yuɣal d lukil neɣ d lxalifa n baba-s, win iheḍren fell-as. Akka i yexdem Sidna Ɛisa mi d-yusa ɣer ddunit. Ittusemma d awal Ṛebbi, laxaṭer Ṛebbi ihdeṛ-aɣ s yis. Ittwakteb segmi ihdeṛ zik s lenbiya i lejdud neɣ seg lweqt ɣer lweqt s iberdan imxalefen. Ihdeṛ-aɣ deg wussan-agi ineggura s Mmi-s, nni, irad, lweṛt, leḥwayeǧ akk, s yexleq ddunit diɣen. Imi netta d Acaɛcaɛ, lɛaḍima-s d ccbiḥa n Ṛebbi iman-is. Diɣen ittbedday leḥwayeǧ akk s wawal n tezmert-is, mi yuqem azizdeg n ddnubat, iqqim ɣer uyeffis lɛaḍim a Rebbi dagi imukan ɛlayen mkul yiwen s lḥisab-is ay a gma. S lḥisab-ik anwa d Sidna Ɛisa? Medden qqaren d nnbi, d argaz ixedmen lxir, lameɛna mačči d mmi-s a Rebbi ur yemmut ara ad aɣ-yefdu. Amzuɣ yettmeyyiz imeslayen am akken aqmuc iɛreḍ tamemt. Acu d ixemmimen-nwen iḍ-agi ɣef ayen tettlam? Rebbi yessen ulawen-nwen, yessen ixemmimen n win yuggaden ad inṭeq. Lameɛna, yettwakteb, yefka-aɣ-d Rebbi tudert n dayem. Tudert-agi tella deg mmi-s, win yesɛan mmi-s a Ṛebbi yesɛa tudert, lameɛna win i t-yugin ur yesɛi ara tudert. Ɛawdeɣ-awen leḥwayeǧ-agi i wakken ad tt-yessnem, tesɛam tudert n dayem, kunwi i yumnen s yisem n mmi-s Ṛebbi. Mkul yiwen s lḥisab-is. Acu tettxemimem kunwi ɣef Sidna Ɛisa Lmasiḥ? Mkul yiwen s lḥisab-is. Ad k-tebdaɣ, ad aɣ-d-tinim acu i tɣilem kunwi ɣef Sidna Ɛisa Lmasiḥ. Atta-ya ladras-nneɣ, Nuba Lexbar n Lxir.

Nnubat-agi i snat ttwafen deg lpust-nwen deg PO en de moyenne 205 mètres. Ihi bqa wala xir, ar ddurt i d-iteddun, ad ken-ibarek Rebbi.